Kabisa, ũhoro mũnene tũkĩrĩ naguo nĩ atĩ Ken wa kũraya ũyũ nĩ mwanake mũkũmenya aratũra kũrĩa kwa Inoro TV agĩgũthomera mohoro. Oho no arakũrehagĩra program ya country music mũthenya wa kiumia hwaĩ-inĩ. Mũthenya wa ira nĩ arakorirwo agĩtũ confirm ĩra nĩ wĩra akorirwo agĩbutwo kũrĩa kwa Inoro thutha wa mũndũ ũmwe ũtonaga wega wake. ake kũmũthiĩra na macũngĩrĩro gũkorwo agĩtigithio wĩra. Rĩu Ken wa kũraya nĩonekete ahutĩtio nĩ ũhoro ũcio na njĩra nditũ, agakĩoneka nĩ mwanake ũtarĩ na thayũ, agakĩoneka akĩ make request kũrĩa matu-inĩ Ngai amũiguĩra tha na amurĩrie mbura ya irathimo mũtũrĩre-inĩ wake. Ken onanĩtie maya ibuku-inĩ rĩake rĩa Mothiũ harĩa akorirwo akĩandĩka ndũmĩrĩri ĩihũrĩtwo nĩ kĩeha akĩhoya Ngai amũiguĩre tha na agĩkĩũria Ngai amũhe thayũ. Kamũira ngũthomeire riboti ĩno na ndũmĩrĩri ĩno no wega njoe ihinda rĩrĩ njokerie we ũtũ subscribe ire we ũtekĩte ũguo tũgakũhoya ũtũ subscribe ire ndagĩka ĩno ũhoro ũcio wa kũraiko na gũshare video citũ tũkauga nĩ ngatho oho andũ a tiktok nĩ ngatho tũramũcokeria nĩ gũkorwo mũtũhotithĩtie gũkinyia 10,000 followers ũhoro ũcio wa gũthiĩ na mbere mũtũraikĩire video citũ mwena ũcio no tũrauga nĩ ngatho na nĩ ũndũ wa kwĩhoya na gĩtĩo kĩingĩ andũ a tiktok no wega video ĩno tũkinyie haha mwena ũyũ nĩgetha mũke mũtũkore gũkũ kwa youtube mũthiĩ na mbere gũtũ support onakuo nĩgetha onakuo tũgĩkinyia onokorwo nĩ 10,000 subs subscribers tũcoke biacara-inĩ ya ũmũthĩ harĩa ngũkũheaga cia ken wa kũraya ũrĩa ũtũngĩtwo nĩ ũhoro mũnene kĩmako maithori kĩeha ciothe thutha wake gũkorwo atete wĩra wake kũrĩa kwa inoro ken andĩkire ũũ ibuku-inĩ rĩake rĩa mothiũ nĩ ngũgũthomera dear god let it rain said a little rain let the heaven weep let it rain without an end i pray that it continue raining as my soul yearn for the secret the heaven keep Let the cloud grow heavy, let it release. Drenching the earth, bring me peace. Let it rain, let it rain. Hashtag tumĩte kũraya agakiuga mbica ahũrĩtwo nĩ andũ megwĩtwo Kitel Photo Studio eh, kũrĩa Utawara. Nĩ Ken wa kũraya akĩoneka akĩmake request kũrĩa matu-inĩ agĩkũhoya Ngai amurĩrie mbura na yatua kura mbura ĩno ya irathimo ndĩgatinĩke narua ĩndĩ ĩthiĩ na mbere na kũmu kũmũhũrĩra na ĩkĩmũũrĩra. Ngai oroho amũhe thayũ wa meciria oro ũndũ ũmwe hamwe na ngoro nĩ marĩa makoretwo makĩmũkora ica ikuhĩ. Andũ kuona ndũmĩrĩri ĩyo nĩmakorirwo makĩhutio na moka kũrũgama na Ken matongoretio nĩ mũndũ mũkũmenya ũyũ atũraga kũrĩa gwa Kameme etagwo Man Nyarĩ ũrĩa ũkorirwo akĩandĩka ndũmĩrĩri ĩno nĩngũgũthomera. Bro tumĩte kũraya na Ngai ndangĩkũrekia, something new and great is happening in. Jesus nĩ mũndũ ũgwĩtwo Manyarĩ akorirwo akĩra Ken atĩ Ngai ndangĩmũrekia na kĩndũ kĩega na kĩerũ na kĩnene eh, kĩnjĩra gĩũkĩte mwena-inĩ wa Ken wa kũraya. Ken kuona ũguo nĩ akorirwo akĩcokeria mũndũ ũgwĩtwo Manyarĩ akorwo akiuga amen bro na tũrathiĩ eh, kũraya. Mũndũ ũngĩ tũcamanirie nake mwena ũcio ũyũ nĩ mũini mũkũmenya etagwo Mary eh, Lincoln nĩ ananagio agetwo

to travel on thutha wa kwandĩka gĩthũngũ kĩu gĩothe ken nĩonire amũcokeria mwĩra ũũ nĩ ngũthoma ashua gar tumĩte kũraya mĩrĩrikon acoka oho amwandĩkĩra mũno makana gaitũ andũ a ndaragwa na njikaze nĩ a kwĩyũmia ũcio nĩ mũndũ ũgwĩtwo mĩrĩrinkon agĩthiĩ na mbere na kũrũgama na mũndũ ũgwĩtwo ken wa kũraya mũndũ ũgwĩtwo justina ciokau ũũ nĩ mũini kũrĩa ikamba-inĩ thutha wa kuona ndũmĩrĩri ya ken nĩakorirwo akĩ- Akĩmwandĩkĩra akiuga ihoya rĩu arakĩmake kwĩ Ngai rĩrokĩhinga na rĩkĩhinge e, narua. Mũndũ ũgwĩtwo Rũgũrũ Kei nake nĩatigire woni wake na ndũmĩrĩri ya Quen Courage. Mũndũ ũgwĩtwo Ken amwandĩkĩra ũũ, Nĩtũgũthoma hamwe. Your name is Ken wa kũraya, he who has come from far, he who is going far, correct yourself and Ngoba arakĩra Ken wa kũraya agĩtige kuona ta gũbutwo wĩra akĩrĩ guo mũico. Rĩtwa rĩake nĩ Ken wa kũraya ũrĩa wumĩte kũraya na no wega ecokanĩrĩrie na agĩbange gũthiĩ rũgendo rwa kũraya mũtũrĩre-inĩ na of course career-inĩ yake. Tũhinge na mũndũ ũgwĩtwo Makũmbĩ Pilot. 254 ũyũ nĩmũkũmũmenya nake akorirwo akĩamwandĩkĩra ũũ ngai egũtũra e mwena waku na nĩegũkurĩria mbura ya kĩrathimo mũndũ ũgwĩtwo ken kuona ũguo akiuga kũrogĩtuĩkagwo nĩ macerebu matiganĩte makĩrũgama na ũmwe wao ken wa kũraya rĩrĩa akoretwo na ihinda iritũ mĩeri ĩrĩ kuma agĩkorwo agĩtigithio wĩra kũrĩa kwa inoro na ũhoro ũcio wakiona nĩũmũhutĩtie mũno eh, thutha ũyũ agĩkĩoneka akĩitũrũra kũrĩa page-inĩ yake ya facebook Facebook akiuga marĩa arakĩgerera wagi wa thayũ na agĩgĩtia irathimo na njĩra nene kuma kũrĩ Ngai witũ. Nĩ Ken wa kũraya, ithuĩ kĩrĩa tũngĩka no gĩkũmũhoera thayũ na of course Ngai nĩ ekũhingũra mĩrango mĩnene na mĩega na ta ũrĩa werwo nĩ Kiai, rĩtwa rĩaku nĩ Ken wa kũraya, haha tiho mũico ũragĩthiĩ kũnene. Ken, all the best from Prof wa Mehemehe. Niĩ nginye hau ndikuongerera kana ndũtandũte, no kĩrĩa ingĩkũhoya nĩ ũthiĩ na mbere gũtũ